Xa ntra kazaku Ki kuza ta fika diferenti Xa npu tilifoni Na nha pé Ta firma Ntra kazaku marka na karera Ya nu ben

Há mulheres que mentem mulher Há mulheres se mulher se ka respeta se cabeça Há mulher que ta fica sem erro na fim Já não vem Abo já são abo abo já abo é de mim tudo hora Abo já é para casa com bola pronto para acabar a história Já o marido tá pegando tá arrebentando rosto tem que encarar assim tem que tá fica sem mimisis quer te contar mentira Moço live ali também para mulheres Homem meu meu padre tá na barra de manhã live até manhã contra manhã

Di mãe, di, di, di, dos pais. N tene tudo, mas a mim tudo que é minha letra aqui não tá mentindo, nem sim. Eu me insisto, nós é esperto, nós para de contar mentira, nós bem apanha letra na minha vídeos. Nós apanha letra na minhas vídeos. Nós conta eu muito alguém não tá papia na vídeos, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem repetir, tá fazendo assim, gesto. Esse aqui nós tá, nós apanha letra, na, na de mim nós pode apanha letra. A homem, a Leo Pereira fala assim, de que jeito, de não jeito, é para matar Leo Pereira para morrer, fala de que jeito. Para Leo Pereira sabe de que jeito, vem através de pila mundo. Pila mundu zé ka diabu. E mai ka Monteiro tava canta e com Zé Panhol. E pa e, e pa sai pa mbaqueja de pa mãe canta, deixa canta. Que não parece de letra para cá verde, eu sou um vinho. Mozinho, mulheres. Eu sabe que você que nós, a mim tava para mim, só que você que nós é para mim. A nós é tudo. Tudo. A minha homem que não defende, a minha, a minha homem que, que, que se hoje me era um homem que pode soltar a mulher. Ma mi, Deus da-m un manduku pa N sota nhos koi, ti kai si nha kapi kai la pa txon, ti ki nhos ta txapi-txapi ku paja di birbidjaka pa txapi, pa txapi, pa txapi, pa ka da pankada. Kel-la N ta da nhos koi. Ma nha mô é pa N trabadja ki a ki N da-n ku nhos ku pila mundu ki nase, pa N trabadja pa N da kumida pa nu kume, pa nu bebe. Mô é mô é fetu pa N pega rapasinhu pa N pui na kes kau ma doxi. Mô E pa N bense, pa N pidi Deus pa djuda-m. Mô, e pa N trabadja. So ki un mun ta nha ta fase kontráriu. Nhos partida lavi pamó mudjer. Timenti mudjer ka ben ka ta kumesa pape. Ma un lavi kel-li é lavi di vinti minutu. N ka sta fase txeu. Ma un vós dja kumesa pega i ola. Ami N ta atxa ma mudjer ka sabe kuse ki es é. N ta atxa ma mudjer ka sabe kuse ki es é. Ka tudu mudjer sen sabe ti undi ki nonu ta ben di nhos. Nhos ta da ruspeta, má nhos ka meste. Mudjer, si nhos sabe ti undi ki nhos ta sufri ki nu ta ben, ma sinhor, midjor múzika ki ten é través di nhos. Tudu kusa na mundu ta dipende di mudjer. Tudu kusa ta dipende di mudjer. Mi pur isu ki mi, N ta konta, mi N ta odeia algen ki ta koba mudjer. Má sinhor, ten manera di da-i na mudjer.

Mocinho, modi ki un mulher ta abri boka ta fla mi ka ta vive sen omi ki bo, bu nase bo so? Modi ki un mulher ka ta xinti maltratu di omis? Modi ki un mulher ta tene omi dja larga-i dentu kasa dja ba fika ku otu mulher? Mulher anhos é mai, anhos é poderoza, anhos é doxi, anhos é sima asukra ki sta la, bu ta atxa anhos é forminga, nu ta nu ta ruma la? Nhos ka sabe ma anhos é tudu na mundu? Ka nhu, ka nhu dexa ka nada straga nhos. Ka nhu dexa ningen straga nhos. Disi simon. Mudjer si nhu sabi ti undi ki nhos ten valor, pamó no nu ta nase di dintu nhos. Ka nhu dexa ningen straga nhos brilhu. Ka nhu dexa ningen tenta apagau bu vela, ki é Deus ki sindi. Mudjer si nhos é tan sabi. ku ta atxa omi ta labanta di riba kama ta anda ku pé na txon sima kes tolobasku di kimenta li sin ki anda ku pé na txon di matu reial n dixi txan furmosa n kanba baxu karera n txiga bo ventura n txiga di bonboi n ba dixi baxu kanselu N ba subi na kau ki ta rebentadu omi rostu. Ki la mon ki ta fladu ki N subi la na undi kanselu ten ki ta subi ki ta subi pora. N ten dos N ten kunpadri la. Konseju N a ta da N subi Santa Cruz N trabesa ma ku pe na txon N ta perde tradu di mudjer ki N ta atxa tristi mudjer ta txuman na tilifoni ta fla mudjer bunita boa ami ku ka na pidi propi kusa di kel jetu Ami ki mas ki ta ben a kes ta mostran nhas oi oi amor ki mi linda maravilhosa nunka ka bu fla ma bo linda maravilhosa fla bu kabesa pamodi si bo ton linda maravilhosa mos ka ta larga bo mas nta atxa ma txeu ora ma mudjer ta da omi konfiansa txeu dimas omi trai na nhos nhos ta guarda omi ta sota nhos fiju su ku nhos ta nhos ta guarda omi ta viola nhos fiju ki di otu mudjer nhos ta ma e ka tudu mudjer ki na ta fla nhos intende omi ta matrata nhos fiju ki fiju di otu omi. nhos ta guarda Omi ta toma nhos dinheru ta da otu mudjer nhos ta guarda Omi tra nho ba fatra nhos ta guarda Ago mi omi ten kuiba ago pa nho ben fla ma omi dja sai dja ba si kaminhu ku otu mudjer Mo sinha aki nhos tene un omi ki djo pasa ki djo baza lagua dintu kasa kor sikrê nhos é kasadu nhos ten kasa Mo sinha kasa é nhos ki buska Mas amor ta nase dintu nos. Nau, N ka bai pa txada Belbel nau, N bai pa, pa, N bai di, di, N bai pa Rombuel, N bai pa, pa Rubera, N ka bai pa txada Be- Be- txada Be- txada Belbel N ten fiu la. Mudjer, Nhos sabe ti undi ki nhos é sabi? Nhos ta sabi ma omi ta nase dintu di nhos? Nhos sabe ma pa nhos ten valor? É pa omi da nhos, é pa nhos da nhos valor kabésa. É ka omi ki ta da nhos valor nau si. É ka omi ki ta da un mudjer valor nau. Mudjer prumeru ten ki valoriza si kabésa prumeru. A ku valoriza si kabésa omi ta daba valor. Ka nhos dexa omi piza nhos tantu si. Mudjeris, é tristi nhos sama n ta da konsedju, nhos ta mandan un mensaji so tristi si. Nhos ta mandan mensaji, ami é omi, abo ku omi nu ntu kasa. 2, 3, 4, 5 mês dentu kasa Omi ka ta kumeu Omi ka ta para fin di simana na kasa Omi ka ta ruspetau Omi dja blokiau na facebook Omi kel li kel la Bu ka ta dau burgonha di txoma algen pa bu fla ki bo bu ka sta maradu Abo afinal abo amor bu ten amor propi ô ten amor pa algen Bu sim tem conbersa ka bu fla argen ah nha marido dja blokean e ngo dja fladu me pa otu mulher na story abo kusa ki mim tem a ver ku isso abo ti mim tem ka matau dintu kasa ti mim ti mim bu ta oia mudjer bunita bazofa ta dexa omi ta kabas ku ses brilho bu ta oia ta malhota omi ta nganas ta ama poi sos obu na pitada txapu Dja da karton multibanku. Ah Nelson, nha marido e gastan ki. Kusé ki mi N ten aver ku es? Ah bo karton e ka bo ki da. Ah ami N ta fazi, bo ta fazi tudu pa argen ka ta fazi nada pa bo, pabakê ki bo ta fazi? Mudjer nhos e ton sabi mudjer. Mudjer ami nhos ka sabi kusé ki N fla na nha vida. Bo siña kusa ki N mas gosta na nha vida e kel kusa ki nhos ten ku karni. Nhos ka intendi kriolu inda karamba. Ah mudjeris, nhos ta pô-m tristi. Nhos ka ta obi ta fladu ma fidju fémia mi pa mi papai. Nhos ka ta obi ta fladu. Ah mudjeris, modi? A kin oi algen di 40 ô 50 di tel anu ta manda-m kel mesaji la, N ta mágua. É tristi. Mudjeris, nhos sabe ma ómi sen nhos é ka nada, nhos tanbê ose ómi é ka nada. Má, primeru, nhos ten ki ta valoriza nhos kabésa. Nhos valoriza nhos menti. Mosinhu kusa ma sabi ki ten na mundu e pa omi kori bu tras. Ten kele pa mulheres i na ntende mosinhu ami e mi sima bu ki martin ntoni fika rapaz tudu fla si di ki jetu abo sima bu ta papia la ko mesti kanta pa txora nau sima bu ta papia na vidu la nsin fasi musika kila ken ta nasi ku si don mi gosta di musika asin ntende musika ki na ta fasi la purtugal mosinhu ta fika tristi Bu ta oi argen ta mostra-m Nelson ô é nos kasa ki nu tene sen? Mosinha ka nhos fase nada pa kel kusa ki bo bu ka nase ku el. Bu sabe kuzê ki bu ta ba ku el? Bu ta, a ku ta móre bu ta bai sima bu nase. Sima bu nase ku ta ba ku el. Kasa ku karu ta fika li. Kasa ku karu si Deus da oji ta da-u manhan. Má, mozinhu, é tristi pa pa algen grandi ta manda. Ami n gosta ki ta manda mensaji un, dos, três, kuatu, n ta junta pa mi n fase-l. Mozinhu, ami n ta konta nhos verdadi, mi kusa más sábi ki ten na mundu. N ta fla pa bo, i Zekinha é di mudjer. N ta fla-ia un bês, más sábi ki ten na mundu é mudjer ku karni, mozinhu. Mi N ka ta fla nhos durmi pamodi avion ta ten três dia bu ta rebenta Zekinha ku oter un. Ba ntende? Ka ten prubléma. Pur akazu, N ka ta meste dansa li, na prublema. N ka ta ta Purtugal, mantidi múzika, parse ma N ta fase-l N ta fase-l ke muska ku fidi ku tudu N ta ben Ba ntende Ami N ta fla nho musinha Nelson, odja mo ki Stalin sen A ki mpidi nhos kusinha pa nhos fla ma mi é porku Sa Nelson, odja li, odja mo ki Stalin Odja mo ki sta bunita boa Haa, odja mo ki Stalin Nelson, si bu staba tudu ke gostoza ku ta fla nsin, bu maridu ka ta lagaba-u pa ba Ami N ka ta sabe si é nhos ki ta fase eradu dipôs nhos ta ben di frenti pa nho da ku pedra o. Nhos ten algun kusa dentu nhos pamodi mosi nha ka mudjer linda maravilhoza ki ta pome gosta de mosi bu ten ki ta ten bon korason mosi nhos sabi ma amor di jemia fla amor e ka kusa ki nu ta kunpra no mosi mosi amor e ka kasa ki nu ta kunpra e ka bmw ki nu ta kunpra nen e ka viaja nu ta viaja amor ta nasi dentu di nos amor e sima kel paia ki sta na txon li di si mosi txuba ta txuba e ta nasi. Si midju, si txuba ta txobe, e ta nase, má si sol sai, so sai, e ta seka. E sima, e sima amor, a gosi di nsimu pode, e sima utru omi a ki ta buska mudjer, ta deta na txon ta konta mintira, ta otu ta koka na baldi, ta koka na kaisa, otu ta ta fla mi ta jura pa tudu ki ten na mundu mi ta ama-l di verdadi. Má ki pega ta faze sufri. Má mo sinha, ki nhos sta ku algen ki nhos nhos xinti ma ta faze nhos sufri, ka nhos txiga na ningen pa nhos fla no. Ka nhos txiga na ningen! Pa nhos fla, Pamodi sufrimentu é dentu bo ki sta, ki é ta xinti kes sufrimentu la é bo, ki é ta xinti bu dor é bo, ki é ta pasa-l é bo, ki ta larga-l é bo. Ka bu pidi apoiu di ningen. É sima ku ta sta detadu ku bu maridu ki el ta da-u kuze ka diabu ku ta koka kama. Sima algen dja pasa ku mi, bu ka txoma ningen si tanbê ku txoma. Mantende? Ah, ku teu kontra pa nhos konta na otel sukundidu. Ki bu ka ta fla ningen, o ta segredu. Tanbe ku ka fla ningen di bu dor na. Pamod dor ke ta xinti e bo. Ke ta pasal e bo. Ki podi kabal ku ku el e bo. Mantende? Pamodi ki nhos ta oja munti omis ta miasa nhos? Pamodi? Pamodi ke ta miasa nhos? Nhos sa, nhos sabe pamodi? Nhos ka pa fla nhos oxi, Létra ta ben li sen ka bu pensa ku kabésa di baxu, pensa ku kabésa di riba. A minha létra ben na kabésa, tudu na kabésa. É kel kusa di dexa kusa guarda oxi manhan. Oxi N fase eradu bu dexa-m la, manhan N fase eradu bu dexa-m la, otra manhan. Asi omi ta fika ta miasó pamodi omi ta pensa ma bo é, omi ta pensa ma bo é ka tota nha Juana. Ma bu é figera di skazu? Nau! Pamodi bu da-l autoridadi, bu da-l probidadi. Tudu bês ki bu faze eradu, el sta la pa bo. Tudu bês ki ki un kuza, el sta la pa bo. É pur isu ki el ta txoma bo é se propriedadi. Pur isu ki el ta faze nhos trosa, pur isu ki el ta mata nhos. Pamodi el tristi, el maguadu. Nhos ta manda algen mensaji, ki kuza ki bo krê ta pasa-l, ki kuza ki bo ki pode kaba ku el. A kusa ku algen bu ama ka ta da sertu, kumesa fla, Ningen-m. Ka meste txoma ningen pa fla Ka meste fla ningen A ku ten un algen tanbe ku a ta gosta Ka meste fla ningen Ki a ta gosta e bo nhos dos Abo kuse ki N ten aver ku isu Nelson, ami Ami aki nhos mostan kel korpu la Mi N ta xinti ami ka di feru Aki nhos mostan kes tipu korpu la Mi N ta xinti ami ka di feru O ta mostra N ta fla tanbe Somos di omi tanbe ki sta segu Ka obi aluna no. Mulheris, nhos kodjadu, pamodi nhos teni un monti omi tanbe k'é ta kumedu. Sta un monti omi k'é ta kumedu, hahahaha! N'á ta fla go, n'á ta fla kabésa pa riba, Ó nha mai! Sta un monti mudjer ki ten omi dentu kasa tanbe, ki sta ta bazadu zé kalhabu, pur isu ki kusa ta kaba. Verdade pa fla Ah mudjeris, nhos é ton sábi Ki si nhos da nhos kabésa valor Nhos ta subi na vida Mudjeris, si nhos xinta nhos pô kabésa na txon Bu fla-m di si mosinhu Ten djustisa, má djustisa inda pa obriga sta ku algen Ka ten djustisa ki ta fla bu ten ki ta sta ku kel algen la Ka ten. Ten justisa pa kuzê? Pa nhos párti nha kusa ki nhos tene? Ten justisa pa da-u ku pó? Ten justisa pa da mininu kumida? Má justisa pa sakodia-m? Nau, es ta xatia, es ba ka-m na manta kaiata, sima kantu ki N sta da da kuzê ka diabu ki nha moreba dja. Nho ba pa la, ô nho ba manta di kualker un ki ten pédra da nho na kabésa, pa ten monti algen ki meste da kusa na kabésa pa perde kel perefuzu. Amigon mi koitadu fiu kimenta rapasinhu la di matu ki nen na sonhu diabus ka ta dexan sunha pa ntxiga na bera nha mai i inda nta risebi mensaji di mss to no basku ami nta risebi mensaji di mudjer ki omi dja sai dja bai kuse ki podi fasi nhos ta pun konbersu na nha boka nhos ta pun konbersu na nha boka. Nhas sa kuzê ki N pode faze? A sô amada ki N fla, Paga un pasajen, N ba mostra-u kuzê ki bu pode faze. Mosinha, N fai ta ruspetu si N fla si. Mosinha vês ta fla-u, Oia mo ki N sta li, nhos pensa ma mi é di feru? Ami ka di feru, mi N gosta di zekinha. Mi é ka di feru. E si a ki omis, a ki nhos fronta omi, ki omi oja kusa ki adura ka oja, adja, N verdadi pa fla, ki N ama kusa ki N ba un bes, ki N ra taja nhos sima limaria, nhos ta ben fronta-m ku kasa kóra na Facebook. Ami, N siña mi, N dura N ka buska mudjer. N ta konta, dja N dura N ka buska mudjer. Si ten un mudjer na live li ki ta fla ma N konkista-l. Nhos fla verdadi li, ka más ki nun ómi, pa nhos ta fla nesu kuse ki N pode fase. Ave Maria, kel minis ki N ta odja detadu na robi, kel seju bunitu, ami é ka di feru, ami é ka di feru. N ta trenba na omi, é tudu trenbadu. Sopa pô riba lumi nhos ka sabe ma ten un monti di karni tranpadu ki so pô na soi e so panha bu dja nho ka sabe ma ma ma ai nho Deus di seu nho abensuan pa nga kai na tentason n ka ta kai propi aves e verdadi pa fla nhos ka sabe ma bakaliau mon pode kumel sima sta sen pokus Fla nel, Sa bai amor ki sta linda, si bu sta linda, maravilhosa sima sela, modi ki rapasinhu ta largau, bu ta fika ta txora. Akoia, akoia go kes omi kes ta larga go ku rostu na txon nsima kes é ka diabu di omi bedju asin. N fla, Mo sinhor, ten algen ki ten goi paridu, ten algen ki ta ta sufri ti mori. Nhos Deus, ka yo na txora, N disi, Mo na vakansa ta papia pa nu munheris. Mas i avia nta xinti kaba ku tria mudjers dretu. Tria mudjers dretu. Ten un mina ki fla-mi, Asus, gosi ki N atoia na bu vida, ma bo é ka kes tipu di omi purku. N fla-l, Ai, bo atxa ma N ta ben si, ma bu sta fraku li nsin, ki bu tira-u na kurason, sima mi es buru na txala li nsin, ma N ta ba mexi ku bo pua ku mi kasakot? Pamodi sima ui ata fronta kel mos la, pamodi kes omi ki ta ten munti mudjer li nsin é ka podi da kuza, é ka diabu sima N ta pensa nau. N fla, Sima mi, rapasinhu li ka bali, sima rapasinhu li é besta. Se aquele passinho ali é burro na tchada, não fala não, não fala dentro, dentro do mar, é, é rabienta que me tá morre, que que tá tra, não fala não tá simba por cabeça, só cabeça aqui menina, go, a minha tá matando, a minha tá tipo ninguém, a minha tá matando, a minha tá matando. Não, vamos ir atrás vira ficha, ou vira, vira ficha e potini. Abo munje, abo mon ki munje traba vira fixe, abo vira fixe ke ki ma uma idao dati sedu ti ku yo teni 18 anu, gosi nton bu ten ki tara bu fiju, bu fiju vira fixe. Munje no, mon mon ki ta bu mon, bu ten zeka diabu e dosi sima di meu. Bo ten ki ta, bu ten ki ta sedu ka gost, gostozu no, di pape na boka no, bu ten ki ta sedu lindu, maravilhozu, dentus i fora. Ma mozinho, munjer ta fla nhu un kusa, nhos e ton sabi ki si nhos sabi, Tudu kusa é mudjer. Tudu kusa ki ta ben di tristeza, ki ta ben di kel-li, ki ta ben di múzika, ki ta ben di kel-li, é nhos. Nhos da nhos kabésa más valor. Ka nho, é ka tudu kusa ki ta fladu algen, nau. Há kusa ta sufri ku un ómi, é bo ki el ta sufri. Ka bu pidi opinion, ah, N sta ku ómi, N gosta di N ten kuatu fidju ku el. Bo ten kuatu fidju ku el. Abo bu ten, bu ten ki ta fika la ti ku móre, nton. Bo nton bu ka ta ser filís ti bu móre. Ten maioria di mudjeris ta sufri ti móre. Maioria di mudjeris Nah, bo koréntas nton, nton abo mi ngata papia ku buru nton. Pa bo koréntas nti mutu kela kela ka ta labanta. Abo ka staba biroti mas ke mas i mas o menu ki ta labanta rixu. Ke kusa grandi ka ta labanta ben labantadu non. Kusa ten kel kusa ki ta ditaw na biku. la na biku ki ta fika rixu bu ta puk 10 litru di agu 10 litru di agu e ta bu e ta karega sima buru bo kes kabesa pa baxu ka ta da kila sosi kila e pa rasta kila e sima e pa rasta karu beiu bo karu nobu ka ta rastadu bo kula mesmu dimu ta kabesa baxu kusa ki bali pa e fika si pa fika si ke kusa ku tuwe kabesa baxu nau ke bo abo e ka karu ke ta ke ki ta puxa karu abo ten ki ta sa karu ten ki ta sa nobu pa anda tudu kau Bo kusa ten ki ser di kel jetu ma mudjeris pa N faze un kusa N ka ta foka más na nhos N ka ten saidi di la ben pa N diskansa bo avó dja kumesa pega ami N gosta di nhos txeu nhos pidi konsedju sen ma nunka ku pidi algen konsedju si di bu ómi bu ta konta ma ómi dja faseu kel-li dja faseu kel-la abo si bo ata sufri bu ka meste fla ningen bo ki ta tra bu kabésa di sufrimentu la. Mo ta entende? Abo sendu, abo sima sili, bu ta di aku tran kusei. Aku txena mi ku flan, oia, nha maridu e ka tra mi nin kumida, e trai na mi, e e e ka ta ba ku mi nun kau. Abo kel la dja, abo ten resposta tudu dadu. Abo resposta dja bu ka da. Pamodi abo su ten maridu dentu kasa, ka ta kuida di bo, ka ta sai ku bo, i ta bati na bo, ta i avia bu ta sufri di ku gana fazi nesidadi di da kuze ka diabu, ka tra. Abo kel la, abo kel la, abo, abo resposta dja ka dau. Si bu tene un omi, txeu xe ka sai ku bo, si ten omi senpri trai na bo, txeu omi ta toma bu karton, txeu omi ta kontau mintira, e ta blokiau na facebook, e ta fasi oi ta fasi keli. Mo sin kela bu ten risposta tudu dadu. Kela ku mesti pidi apoiu. Mo sin, N ten rezan o nau? Mudjeris, nhos ki sa ta dadu kuzé ka diavu sabi ki nhos ta sabi, N ten rezan o nau? Mo sin, A ku sta ku un algin? Abo, A ku sta dintu, A ku sta, A ku sta oi e lumi ta kemau? Sai ku puderu, sai di la. Kau fika la ti ki ku, ku, ku, ku, ku, ku skalia tudu. Ten monti konversa ka bu pidi algen opinion. Si bu gosta di un algen, ka bu fla algen bu poi ranchu, bu ta fla si, ah, txuba, txuba, txuba. Ami é abensuadu. Deus sa ta mostra-m ma mi, mudjer, N ta da konsedju. Mosinhu ta fla sin, ah, Nelson, N ta kre bu opinion. Mosinhu, opinion pa amor kiria ka ten, ok? Opinion, ami sima sta li, si bu podi fla-m omi ka tra mi kumida, omi sa kel-li, sa kel-la, ma abo, aku sta ku un omi ki sa ta fasiu tudu kes kusa la sin. Kel la opinion bu ten na el. Opinion bu ten na el. Ka bu pidi ningen opinion pa bu fla si, e, ya isu, mas ya N ten nha maridu, e ta dai na mi, aven, e ka ta dexi, e, e, fin di simana e ta sai ka ta txia kasa, e, e, e tene, e ta sta ku otu mudjer, e pari fora, e ta toma nha karton, e ta gasta dinheru, e ta fera i so. Abo, abo ten resposta tudu dadu. Bo kel la kumesa ta pidi algen apoiu. E si mau ta puriadu na lumi, ku ata xinti ta kemau, ka bu spera N, ka bu txomanu na tilifoni pa N bai panha djabe pa pedideru. Ora entende? Aba ku sta ku alguém ku xinti ma ka sa ta da sertu, ka bu fasi nada pa ninguém, fasi pa bu felisidadi. Pamodi ten monti mudjeris ki ki ta fla-m asin, nhos diskulpa, tolona, ami N ten sorti di gosi, i gosi ten monti mudjer ki é toska, orelha ianganu, sentona. Modi bu fase radu kes mulheris ta la pa bu modi bu dagi bu ta toma dinheru bu ka ta da bu ta sai bu ta festa bu ka ta ligas bu ta bu ta da tapon na manenti bu bu ka ta bu ka ta ba fase konpra ku el bu ka ta da mininu kumida bu ka ta sai ku bu fidju bo bo so na porta kafé e bu ta fin di siman bu ta toma karton ta gasta dinheru tudu otu ta dadu bafatada manenti abo ku bu sta obrigadu sta la nta inzoi un bicheru li ei Nha bixeru ku nha kabalu ki N dadu Oi, sa ba? N fla li Nha bixeru ki dolu di ki N dadu Xanka fla Bon, so N fla gosi mi si nha sta ben da-m zekinha Pamodi N ten bixeru, kel-li gosi N ka ta da ningen, kel-li é pa nha fidju Mosinhu, mudjer di nhos é ton linda, maravilhoza Ki nos nu sai di dintu nhos Nton ka nha dexa kel algen ki sai di dintu nhos Pa pu nhos ku lágua na odju Nhos pensa na kusa ki N fla nhos N ka ta fika na live di txeu Má ten txoma nha koitadu ki minti ki el txoma-m dôs bês, sinon el fla ma el mi nha mi nha mudjer i kel-la ka ta da pari kuza. N sta ta intxoma na tilifóni pamodi, Mosinhu, ami N ta dieta, N ta durmi ku mudjer. U ta dieta, u ta durmi, u ta pensa na mudjer. Tá ntendidu? Agóra, bo ten un monti kuza ku ten ki ta pensa ma mudjer si, ma mudjer. Nhos ta fla, Ah, ta e flanu, el ta fase-m sufri, ta e flanu, e kel-li, kel-la, ta e flanu, e kel-li, kel-la. Nau! Há ku sta ku un algen ki ka sa ta da-u amor, ka ta da-u karinhu, ku xinti ma amor ka sta la, ku xinti ma el ta da-u ma el ta perde, ma el ta anda so karera pa tras. Bu ka meste pidi konsedju na ningen. Larga bu fase bu vida, larga ba bu jináziu, bu bisti bunitu, bu mákia, bu pâsia, bu panha bu fidju, bu sal, bu ba bu féria. Mosinhu, sen kel-la nhu ti ku ta. Un dia Deus ta da-u butaraú di bo. Ten un monti mudjer ki krê tene ómi sô pa fla ma el ten ómi. Abo ten ómi dentu kasa, bo ka ta durmi ku ómi? Abo sta pô-bo ti ropa, pa bu poi kumida na kasa i pô-u da dinheru i pô-u ke pa bu dise paka vergónha. É si ku ta ten matánsia? A Bu ta sta ku un algen é pa sta amor, pa sta. Si krê ka meste ser ka diabu tudu dia, di vês en kuandu. Agóra otu nen di vês en kuandu ka ta da. Abo ka abo ta ben ta dja kasa bas. Aa di ki jetu? Aa ya da-m opinion. Sin, ta da un opinion. Abo yo fla ma omi ya sotau. Omi ya putau otu ja mu omi e omi ngana ja gasta mas di 10 ku 15 mil euro na karton. Ja na ropa ku sapatu. Ka da dinheru. Otu nhos ya otu. Otu omi ja ngana ja Portugal ku karton ja bai ya ka gasta dinheru ja gasta mas di 3 mil euro. Otu ja ja ja furta karton di mudjer na sonu ja panha gasta dinheru. Ago mi go n ten ku i pa bu mi risibi go bu ta ranja ku bu bandidu. Ago poi n fika go bu ten ku kasa na kabesa. Mon siñor Zoion. Nhos obi é verdadi? Dja konxe-m. Kel-li é nobu inda. Kel-li di. Kel-li, sa ba? Nel nhos obi el ta pâpia li, sa ba? Kumesó kabalu la riba la. Kel-li é un ómi ki da-m. Sô ki N ka ta pidi, N ka ta pidi lisénsa pa mi N fase un baraka ansi li, a ki txeu, a txeu pa el ben fika dentu di el. N ka ta pidi lisénsa, N ka ta pera pa el da-m pâpia el. Agomo si, ta fla-m, mudjer ta konta-m Omi dja fase tudu kel kusa li sin ka ta pidi-m konsegu, sin ta fla. Ma ten kes mudjer ta txoma Nelson, Odja mo ki mi é bunita li sin, ka ta mostra-m intentadu. Un dia propi, N panha uma feru, feru di 39, ki N pensa xuxu dja ka N ba-l na kaial. N ta fla Nelson, Mi detadu riba kama, omi dja sai, ka ta kumsa li sin. Mon sinha, ki resposta ki N ta da-u? Ki resposta ki N ta da-u? Nhos kre tunda ba ku mi ka sa korda? Nhos kre tunda mi asam sa panha obu? Pamodi ami da undi ki N kai pa N pila ben piladu, ami da undi ki N bai pa N matxiga ben matxigadu, ami da undi ki N bai pa N kuntila ben kuntiladu, ami da undi ki N bai pa N axa stória. Agora go ta ta omi ta sai ta larga na kasa ago mudjer ta txoma algin tentadu bu ta bu ta ripondi pamodi mi sai un gosta di mudjer disi txoma N ta ripondi feru 39 feru gross abo abo kel li ke feru li kel li ke feru li. É feru di vinti, é un flor di trinti novi Agora go e pa mi nessa di kel jeito es ta frontan di noti ta fla mo ki n sta li n sindi a cama cheirosa tomado banho e marido ka sta na casa outro perto próprio ku gana e só n fla n travessa n bai n da ku n pu só cabeça kes tres trochada ki n ta da ki n ta da dja e seis horas tres trochada Dja kel óra dja ba, el ta sta, el ta sta kura mi na dintu bariga, N ta bu prenha, pamodi sima mi N ta kume midju ku karni li, ka ta da. Ago, e patran, mas un pon di minu pa da kumida, i kaba go, pa N kati kati kos ku kasa kórda, ku miasan, ku tudu kusa, pamodi i kusa di oxi tudu mundu kre. Ka nhos pun-m na prubléma, ka nhos ben buska-m ke konseju la, di simola, pamodi mi dja N apuzenta, mi dja N, ami dja N apuzenta di kes kusa la, ami N sta apuzentadu.

Di txeu, di txeu bes ki nha, nha ta fla di kes ki nha ta fla, N krê pa N sabe kuzê ki nha ta fla. N intende? Pamodi aku sta ku kes tipu di ómi la, ku, ku, ku sta ku kes tipu di ómi la, ki eu sta ku es, ki eu oia ma é kel-la ki sta, ki sta duránti monti ténpu. Bu ka meste fla pamodi respósta bu tene-l. Respósta bu tene-l déntu ku bo. Rispósta, Bu tene-l dintu ku bo. A Ku sta ku algen dintu kasa ki bo senpri tra-u sufrimentu, senpri tra-u. Ami N oja un mudjer kunpra karu tres di milher, bu da omi. Ma N kontra ku el li na Lixenburgu li, N kontra ku el ta fase konpra, el ku dôs mininu ta puxa karinhu ku un monti konpra. Ami N ta fika tristi, N ta fika tristi. Nau, sta bon, asi pa mi N oja, mi N tenta. Yo oja sen filtru li, yo. E omi ki fla-m ka ta pui. Devera! Si bo é omi n ka ta pui ma ta pui no omis kre oia kes kuza n tentar nhos pa n pui sen filtru nhos oia ma ma ma mi é ka filtru ki tene si yo li yo pa n pui sen filtru oi bo oia ma mi é bunitu prisamenti pa n pui sen filtru oi yo li nhos nhos ben oia nhos ben oia nhos oia n sta sen filtru e kuzê mas é mi ki sta li yo li yo é mi ki sta li e kuzê mas. Mozinhu, N ka ta meste ken ki sta na Luxemburgu ki ta pô mara ki ta pui ki ta kusa. N ten rostu so, N ba trabadja pa mara kusa, e ka sta na rostu. É pur isu ki N ta fla nhos. Abo, é pur isu ki N ta fla nhos. Ma kel-li é verdadi, ô? Há kusa di N toka ku algen ki ua ta oja ma ka ta da sertu. Ku ua ta oja ma é sô tristeza ki ka ta txiga kasa. Ua ta oja ma é sô prubléma, é sô gritu, é pulísia, é pa li, pa la, é kes konfuzon. Ka opinion é opinion. Ranja bu bu santu, bu xinta, bu rasa, bu pidi Deus pa djuda-u ku bu fijus, ku bu trabadjus, ku bu familia. Ba ba missa bu pidi Deus pa djuda-u, pa da-u bu amor propriu. Ba Fatima bu ba da missa. Omi Bu ta atxa tudu skina Omi e kusa ki ten txeu Mudjer ten txeu E mesmu omi e mudjer A ku sta ku el ma ka sta ta da sertu Ma kusa ka sta la Ma sta so prulema Ma sta so konfuzan Ma wa ta txora so txora Wa ta sufri so sufri Nha ue munti mudjers Ki N ta kontra ku e Uma boa Bru ta ranja namoradu Bru ta mura djuntu Bu ta kontra ku mu Eu ta pensa k. Es tê bitxu li, nton e ka ta kume-s tudu kan bu ta oia bes ta kedu korpu ta anda da di un ladu pa kel otu sen e boxa di agua ku yo prinda kua ta kua otu sen mininu ka ta ola lonji nhos ten ki ta gosta di nhos primeru ka yo dexa ningen paga nhos vela ka yo dexa ningen i poi nhos ta sta ku algin tudu bes ki txia kasa ta un omi ta txia ta txia kasa abo e so tristeza dentu kasa e so e so tristeza abo senpri bu ta txora bu ta fika noti bu ta spera omi ku sama ka ta ben omi ta ba pa li e so omi ka ta liga-u aves trai na bo omi ta toma kusa di bo omi. Pamodi? Bo kel li txeu ora kel li algin nhos fla-m kel mensaji la, N ta fika tristi, N ta fika tristi. Nau, N ka ta kanta kel alegria pamodi nu ten kasa djuntadu. Abo nase di ntuku li. Nau, N ka ta alegrai pamodi, N ka ta alegrai pamodi nu ten fidju. Ami nton, N ten seti mai di fia, nton tudu mai di fia pa N fika ku el. Ami N ten mudjer ki nu ten konditon kasa nton e pa N larga-l e pa N ka ta e pa mo ta vê di kasa Mon sinhu kasa e un kusa ki nos ki ta fase ma amor e un kusa ki ta nase dintru di nos ta vê di amor munti algen ka ta vira oxi no sabe avê bu ta dexa kusa kumula avê avê bu ta dexa i bu ta dexa kusa di kumula avê bu ta dexa kel kusa la kumula ol raiba ta tuma na bo kel kusa ta tuma na bo bu ta kaba ta fase bestera bu ta kaba ta fla pora e ka ta fê ku mi ka ta fê ku ningen kila nhos ten ki ta. Ave Maria Oh nha Mudjer nu nase dentro del mosi Nu da mudjer valor Ma mudjer tanbe nha Da nhos kabesa valor Mosinha pa bu ser feliz E pa bu gosta di bo Pa bu ser feliz e pa bu gosta di bu kabesa Pa bu ama bu kabesa Kel la ki ta konta Ser feliz e ka mi ki ta da bo felicidade Felicidade ta bin di bo E Sima amor, amor ka ta kunpradu nsi. Omi dja kunpra tudu kusa. Amor, munta ken ta fla nau, bu, abo ku dinheru bu ta ten amor sin. Bu ta ten sin, bu ta ten kusa kumi. Ma sin amor, e kel algen ku ta dita na si petu. Bu ta ka kumel, bu ta bejal, bu ta pui na si petu, nhos ta konta partidu, nhos ta brinka, nhos ta ri, nhos ta divirti. bu ka ta sotal, bu ka ta ragi nel, bu ta, bu ta del amor e karinhu. Nhos, uta ya, uta ya omi ta fasi kaminhada ku si mui ku si fidju na lis numru? Si bu e ta fasi, e dia dimingu aki e ba putaria ki e bai ki ben ke ta ngana. Nhos intende? Ta, Teresa ya mpu, ya mpu, ka ta- bu ka ta ya seta. Ya mpu Teresa, mo sin oxi, ai. Panguen, pang, panguen. Teresa komenta la mo sin ta konsi pu. Di Teresa, mo sin nu ten un mos, un messi fan, messi fan a serio e bonitu di Teresa. Initu di Tareza e só ki mi é mais brabo que ele mas mais bonito Nito mi com o nós que terá amor que que terá mulher para respeitar mulher mais me bravo me se fango mas ser mulher às vezes não tá falando para Nelson quase uma entrevista para ficar com tu mulher ah Nelson eu só que é mais triste eu queria um damado Nelson a mim a mim bem com meu marido lá de Cabo Verde Nelson gasta xis Nelson gasta kel-li Nelson gasta kel-la Nelson gasta kel-li Mon mi Minina Abo ta pensa Mi é kaixa ku ropa ku seka na korda Ki algen ka ta panha-u é ku a ta buska-u Abo atxa mi é kit di sukri Ku tel na nsin ki Kel-la nkué piada Aku yo Fase un kusa pa ómi, ka fase nada en tróka. Fase kel kusa ki bu ta xinti filís, fase kel kusa ki bu ta fase pa bo. Ka bu da ómi, ka bu da ómi valor ki bo bu ka ten kalker valor pa bo mésmu. Ka bu panha ómi pa bu la di riba, ki bo bu sta la di baxu. Nau, nha subi tudu djuntu. Ah, Nelson, ami, nha, djô li, Nelson, nha ta kontau un stória li. Kusa ki kontise? Né so mi, n ta badja na friu na friesta, n ba buska omi na ki omi na mundu ki ta sal da fundu di Kabu Verdi ki ta parsi un mudjer sikrê mudjer djodu, sikrê ka prontu, sikrê feia ki omi ki ta nega? Nhos fla-m, ki omi ki ta nega kel-la? Ninhun ka ta nega. Tudu omi ta krê ben pa atxa un vida midjor, tudu algen ta krê ben pa Europa atxa vida midjor. Má ka bu fla ma odja ben ku ómi di Kabu Verdi, má ómi sta obrigadu sta ku bo. Pamodi midjoria di mudjer ki ta buska ómi na Kabu Verdi, es ta buska sapatu di grandi ses pé. Bu ta odja mudjer ku ómi na Kabu Verdi ki es ta vive, má sénpri ómi ta batiba nelis, sénpri ómi ta da-l dinheru, sénpri ómi ka ta da-l valor. Ta kanba nutru Europa ómi ta bira santu. Dja ta buska ómi na Kabu Verdi? Ami N ka ta fla pa nhos ka bai. Bu ta oja monti omi, mudjer sta ta lindu Europa li sin ki nin ta diskoteka ninguém ka ta buska. Ama es so pa bini vira alguém ki ta es ta ta li. Sempre es tem ki buka diferensa pa puta e flanu, sempre ta e flanu e puta, sempre ta e flanu e keli, sempre ta e flanu e kela, ma kes ta e flanu ku ata pa pedel, kel flanu sempre teni si zeka diabu di vez en kuandu tudu vez ke sai. A per enkuantu bu sta ta preokupa ku vida kel otu, bo sta zero. Bu ta oja mudjer ta sai di kau li na Europa Nha mui na lixon burku li un monti Ta ba festa ninguém ka ta papia kol Pamor tem abo alguém ta conxedo Tudo alguém sama bo é kel alguém ki ka tem coração Ka humilde ninguém ka ta ligao Ta ba Cau Verde pamor us ta txeru maleta Abo txeru maleta tudo alguém ta kre Ki omi la Cau Verde ki ta atxa un dodu ta Cau Verde ta fla-m ta kasa ku un também ku bo ka ta Nhos fla-m modi tem Cabo Verdeano dodu maluku mas kel la ka tem. Nha di ta poi mi na ladu ke ka djola. Ki momi ki ta sta dentu Kabu Verdi? Ki mudjer ta ta bai di Europa si kre dodu, si kre si kre dodu, si kre dodu ki ta fla pa ma ta ta pa kasa ku pa fla no. Nhos fla-m li, pa N purta-m bunitu, nhos fla-m li ki omi ki ta fla no? Ten na mundu? No. Ten na mundu? Ka ten. Nhos ta. em lute ku kel kusa ki ka pa nhos. I aki nhos ben kol ki omi aki, ten un, i aki nhos ben kol ki omi, i kaba nten mas pa nfla inda. Nta mi nata nfla verdadi, ta un e pa bo tra ki ntende. Nte 65%. Nhos oi, nhos oi. E triste e kab, tra nkabaku. Ten un monti ki nta kontra kos na festa, ta bai sakier, ma ninhun omi ka ta pegas pa bai. Ninhun omi ka ta konkista-s. Es ta txia lindu kau verdi, es ten pilon di maridu muskulozu, bunitu. Es ka ta ba ranja kome ses kolega, es ka ta ranja sapatu kontra ses pé, es senpri es krê Ferrari. Kau primeru karu ku ta kunpra ku el ta trabadja, kome es ta panha karu di di ku ta paga mil eru pa mês ku ta resebe mil i duzentus del paga karu ku ta paga noventa eru. Konta bu konta bo. E li ten ata Portugal ma bo gosi, N ta tra-u korti, N ta fla-u klar. Dja obi-m, ami N ba kau verdi, ami go N ta konta-u nha ferdadi. Mi ki fladu, mi ki fladu, mi ka mti ba kau verdi, ami tanbe N djuguta ku nha seka diabu. E li ti mi N djuguta tanbe txapadu panbe-m, ami go mi N ka mti ba kau, ka mti ba kau verdi go, ki N sta la ki, ami N ka obriga, N fla-i pa e fla si ku si, ami N kasa pa N fika go. N kasa pa N fika i N da valor propi. Nu muda na Fransa, N ba Fransa, N ba ku nha tras, N ba Inglatera, N bai di ponta N da buskal, nton N ben pa Purtugal. So ki ka da mas pa nu fika, ka da ka da, mas e uniku N ta dizeja.

pa ten el fla mi ta da n ta djuba-l na ospital n ta toma papel pa n be n ta fase un baraka n ta kunpra ta agu n ta fase un santinhu fla mi ten djuda-l n ta kunbina dôs rapaz e so pa n poi nta pa fase un baraka u ta fase u ta fase faxi asi a ki txoba txoba pa el ben fika li dja dipôs ta da-m papel nta kusa ki staba médiku tudu kaxabon fla di ma sinon es ta kla mi poi n ta fla ma si. Mi na ta fla-s, Nelson, Nelson gasta xis ku xis ku xis, N ba buska-m o. Abo ba buska omi la, ka ouvir di omi ka obriga-u ba buska-l. Omi po korda na piskos pa ba buska-l? Nau. Omi kixa di bo pa ba buska-l? Nau. Ba buska-l pamodi bu kre. Abo tanbe bu ten ki ta seta tanbe el e ka kre. E kila ki é párti interesanti. Pamodi? Pamodi ki nhos un monti mudjeris ka ta konsigi, omi ka ta konsigi fika ku nhos? Pamodi ki senpri nhos ta panha kastigu, senpri omi ta laga nhos? Pamodi ki é kurason di maldadi ki nhos ten dentu nhos. É ka tudu mudjer, ten mudjer. Aba ku sta ku un algen ki algen fla ma el ka sta djeba si ventura. Foka na bu kabésa, na bu fidju, na bu na bu valoris. Ka bu fika bu ta fla, bu ta konta ku algen dentu tren, a N ta pega-l, N ta mata-l, N ta ku el kasa korda. Kel-la é nojéntu. Kel-la é feju. Deus ta odja-u klaru, má bu ka gosta di bu kabésa. Pamodi si bu gosta di bu kabésa, bu gosta di bu fidjus. Bu ka ta faze kel-la ku fidju di algen. É tristi ki N ta xinti maguadu até N sta fla kes konbersu li, Ami mésmu, si N ten un algen ki N gosta di el, kel algen, mésmu si N ka ta pensa maldadi, N ka ta sta txoma-u pa N fla-u. Bu ta gosta fla, Nelson, mi N ta mata-l. Ten un ki kasa ku algen ki el li ka konbida-m fésta ka nada. Maridu dja kanba Fransa, el sta la ku se mai di fi. Ta fla, Nelson, ma n ten ki ta sabe pa n fla-l undi ki es sta. Mi ta mi ta da-l ku kel-li, mi ta. Ma N atxa ma kel-la N ta xinti-u kontenti. Ami N ten fidju matxu, mi N ten família, el tanbê ten família. Abo, abo pamodi djobe N kordu di Kabu Verdi, bo sta obrigadu sta ku el? Si ka ta da sertu, si bu ka ta kume-l ben kumedu, se amor ka sta la, el pode fika ku bo aforsa. Nhos ta pensa ma, ma, ma, ma modi me ropa ki nhos ta kuma ta pô na guarda fápia ta fika la tenpu ki bu krê? Ti ku meste ba pô na lixu pa pô na lixu? Nau, ma amor é dentu nos. Amor se, amor é, amor é sima un planta, si bu ka rega-l el ta seka, el ta móre. É si, a ki móre ka ta da pa sta más. Ka nhos ta fronta, ka nhos ta, ka mésmu kes mensajen pa nhos ta manda algen, nen si un ómi gosta di nhos ka ta. Mo ki ta deta bo, ki ta deta bo, mi ka ten son. Mi sta xinta, mi labanta di tardi, elis ki mi si korda. Ma ti mi pidi spraga pa nunka mas pa i mi siska txoma na tribuna. Ma mo si kumesa sabi, nhos fika dretu, bo tardi. Mudjeris, nhos varuliza ma nhos kabesa, nhos gosa ma di nhos, nhos pu na nhos, ka nhos pu na nhos kabesa ma e so kela ki omi, nhos pu na ka nhos kabesa ma nhos vida e so un, nhos pu na nhos kabesa ma nhos e kapas di, di, bon, nhos nasi nhos so. Abo dipos ku ta ranja, bo ki sabi ma ten monti mudjer ki ta da ki ta kume sedu, bu ta kume a partir di di 10, 12, 13, 14, ma bo ku ta kume bu ta kume, si ka da sertu vida ta sigi. Primeru nhos ten ki ta pensa na nhos kabesa, na nhos futuru, na nhos familia, na nhos fidju, ka nhos pensa na kel kusa ki ki bu pode atxa otu manhan. Bu ten ki ta abo kusa ku atxa otu manhan e bu vida ki si sai, kusa ku atxa otu manhan e bu mai ki si bai, ma tudu kes otu bu ta torna atxa manhan, bu pode atxa otu. toma manhan, bu pode pari manhan, bu pode pari otu fidju manhan, bu pode ten otu kasa manhan, bu pode ten un karu manhan. Mas bu vida si bai bu ka ten, bu ka ta ben mas. Bu mai tanbe si bai ka ta ben mas. Abo tanbe si bu bai ka ta ben mas. Nton pamodi ka ta valoriza bu kabesa? Nbarulhiza bu kabesa, ruspeta bu kabesa. Ka nho dexa nun omi pui nhos rostu na txon, ka nho dexa nun omi pui nhos txora, ka nho dexa nun omi dizanima nhos. Pamodi nhos mai ki pari nhos novi meri na baria ku sufrimentu, ka dizanima, ki da nhos kumida, ka dizanima, ki. Tenho punhon da skola, mesmo ku fomi ka ti kati ku nhos, ka dizanima, nhos ta dizanima através di obu, através di mun, di omi ki nhos ki ta buska, ki nhos ki ta korri tras, otu omi ki nhos ki ta da. N sta dintu txoma, n sta li tras di kasa xintadu. Nunka ka nhos dexa kel kusa ki bu ta atxa mutu mas txeu, nhos mudjer, a nhos ka sa ma nhos, a nhos mudjer, e nho, a nhos, nhos ta buska omi, omi ta da nhos, a nhos nu ta buska mas nu ka dadu, nu ka fasi nada, ma nhos nhos ta, nunka kel mudjer ta ba diskoteka, modi bu é mariadu, nos su kre ben ku Zé kadiaba pa kasa u ten ku el. Ma omi e ka sima e ka tudu omi ki ta ben ku seka diabu kas. Omi sima mi e bunitu bazofu das kon li ta konsigi ben kul. Ma aves n ten ki ta kati kati txeu. Ma e mintira mi n ka meste ningen pa trazi kas. N ka meste ningen. Mi n sta dretu. Ka mi ningen ka ta ku mi kasa kotu. Mi ningen n kontinua sta atoia ma gosi ma gera ka ten mas. N larga seka di di palhasada di mudjeradas. Nigosi ki ta un gista mi. Nigosi nin un mudjer mas ka ta nganan ku pitara mas. pa bu ta entra ba ku dilijensia ta da konselhu ta ben monti mulher ta tra konselhu ta ben ta kusinha ta ben ta da kuma ami ami la undi ki ki la undi ki ta kanta galu kel noti n ta kanta ki stru bon ta ronba nhos ku obi ta fla ami é sima son ami ami son no por isu n ta fla nos tudu nhos da nhos kabesa valor nhos forsa nhos kabesa ka nhos dexa ninhun omi straga nhos ka nhos dexa ninhun omi pui nhos fasi kusa eradu Nton ten monti mudjer ki é mata ómi, ómi é mata mudjer, ta ve di ke ku ta di. Ka nhos dexa ningen panha nhos lus. A ki nhos ka kre, nhos larga. Ka nhos, a ki nhos kre un kusa, ka nhos meste lenbra. Dexa el fase vida. La ben modi tru vidju. Txuba bia dja txuba si mos. Txuba dja sta bia, dja sta klas di kasa li. Ma gosi dja para bo. Dja ten bo ki sta li, dja para. Sol ta gana sai prontu. Kau sabiadu. Bo gentis, kau mez sa sabi, N ta fla mudjeris, Nha risposta, Anhos e nos mai, nhos e nos fidju, nhos e nos tudu. Anhos e ton sabi ki nhos sta na pumeru lista. Nhos e ton sabi ki nu ta nase dintra nhos. Nhos e ton sabi ki nhos kre sta matanu antis nu nase. Nton, pumeru, ka nhos dexa nun omi pa da nhos valor-nu. Nunka kau spera valor di nun omi. Ke bo ki pari. Kuma ki pari omi e bo. Ora N ten ki pari omi bo, ku dexa ninhun omi pa da-u valor. Da bu valor kabésa, omi ta da-u. Pamodi si bu ka da bu kabésa valor, ken ki ta da bu kabésa valor? Bo ki ten ki ta valoriza bu kabésa primeru. Pamodi bo, si bu ten valor, bu ka ta sta djuntu ku algen ki ka ten valor. Si bu ten valor ku ta ruspeta bu kabésa, bu ta sta djuntu ku algen ki ta ruspeta-u. Pamodi si bu ta spera ruspetu pa omi, nunka bu ta ten ruspetu. Bu ntende? Bo ten ki ta valoriza bo kabesa. Nhos é dá, nhos é sabi. Si nhos sabi ti undi ki mi di ki jetu N gosta di nhos, é nhos ku karni ki N gosta más txeu. Ami nunka N ka ta pe, ami ka di dinheru txeu, ka di kel-li. Má si krepita da txeu karni txeu, dexa bai. N ta reta dja-l sima limari. Mon sinhu, rapasnhu di denti korenti na oku, engusta li. Rapasnhu bunitu. Kel-li fiu di ki mi N da-l di matu. Mudjer más bunita di mundu. Deus ta bensua-m ku el, ta bensua-m ku nha fidju. Abensua nha kabésa. Nhos fika dretu Deus ku nhos. Nhos barulhu ta nhos kabésa.